Gudratynda beýgelen, ähli zatdan dabaraly Hudaý nähili beýik! Gökler Onuň beýikligini yglan edýär. Gök gümmezi Onuň elleriniň işinden habar berýär. Olar her gün Ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden-gijä Ony tanadýar. Hudaý gökleri ýaradanda, ýeri hem ýaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuna ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý Adam ataň gapyrgasyndan How enäni ýasady. Söýginiň Hudaýy erkegi we aýaly özi bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşbinde ýaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, Ony sylap, Onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeýtan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna-da berdi. Ol-da ony iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp, öz ýoly bilen gitdi. Bu günä sebäpli. Adamzat Hudaýdan çetleşdirildi we Erem bagyndan kowuldy. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz ýaradanlaryndan aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäsi üçin jeza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler? Öz Mukaddes Kitabynda Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ybraýym pygamber, ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşgär bolşuny synlady.

Ybraýym Hudaýa ynandy we Oňa boýun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin pyçagyny galdyranda, Taňrynyň perişdesi ony saklady. Ol Ybraýymyň Hudaýdan gorkýandygyny we oňa boýun bolýandygyny gördi. Soňra Ybraýym şahlary gür agaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördi. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde, Hudaý Ybraýyma günä üçin wagtlaýyn töleg hökmünde guzynyň, ýa-da şoňa meňzeş malyň soýulmalydygyny görkezdi. Bu gurbanlyk, adamzadyň ähli günäleri üçin töleg boljak, iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üpjün edýänçä dowam etmelidi. Günäniň adamy Hudaýdan çetleşdirişiniň deregine, Ybraýyma berlen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidi. Mukaddes Ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän Biri barada gürrüň edilýär. Ybraýymyň oglunyň deregine goçuň gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly, onuň ýerine şol Biri gurban edilmelidi. Käbirleri oňa Mesih diýýärler, ýagny ol gelip, dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmalydy.

Pygamberler Mesih barada köp zatlary takyklyk bilen onuň gelmezinden ýüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. Işaýa pygamber onuň dogluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine, bir gyz göwreli bolup, bir ogul dograr. Oňa Ruhy Manda bolan Hudaýyň Ogly diýen ady dakarlar. Mika pygamber Mesihiň Beýtullahamda eneden doguljagyny öňünden bilipdir. Zekeriýa pygamber bolsa, onuň Iýerusalime taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol Mesihiň yzyna erijileriniň biri bolan Iudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. Işaýa pygamber Mesih gelende onuň etjek işlerini welillik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habary wagyz eder. Göwni çökgünleri ruhlandyrar. Tussaglylara azatlygy yglan eder we Rebbiň Öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimkä? Birinji asyrda Isa atly pygamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada pygamberleriň welillik eden ynsany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermikä? Onuň durmuşynda özi barada welillik edilen zatlar berjaý boldumyka? Isa pygamberden hem beýik boldumyka? Häzir siz Mukaddes Ýazgylarda ýazylyşy ýaly, bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gürrüň berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan Isanyň durmuş taryhy bilen tanyşarsyňyz. Isanyň roluna hiç kim mynasyp bolup bilmese-de, ony bir aktýor ýerine ýetirýär. Munuň maksady, biziň Isa aleýhissalamyň durmuşyna düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir. Gadyrly Feofil, bu zatlar barada hakykaty bilmegiň üçin men saňa bu ýerde bolup geçen wakalary birin-birin ýazýan. Kesar Awgustyň, Rimiň imperatory, beýik Irodyň bolsa Ýudeýanyň patyşasy bolan döwründe Hudaý tarapyn nazaretli bir Merýem atly päk gyzyň ýanyna Jebraýyl perişde iberilýär. Gorkma, Merýem! Seň üstüňden Hudaýyň keramaty indi. Sen göwreli bolarsyň, hem bir ogul dogurarsyň. Oň adyna bolsa Isa dakarsyň. Bu nähili beýle bolýar? Men päk gyz ahyry. Seni keramat nur gurşap alar, hem Taňrynyň gudraty bilen keramatlanarsyň. Şoň üçinem ol keramatly çaga Hudaýyň perzendi diýerler. Onsoň Merýem Ýelizawetaň ýanyna bardy. Olam özüniň ýaşyna garamazdan, göwreli bolupdy. Ýelizaweta! Merýem! Meň uýajygym! Sen iň bagtly aýal. Seň çagaňam bagtly bolar. Çünki men seň sesiňi eşiden badyma, göwrämdäki çaga şatlykly oýnaklap başlady. Meň kalbym Taňra alkyş okaýar. Gudratygüýçli Halasgärime şatlanyp meň ruhum göterilýä. Çünki şu günden başlap hemme nesiller meni sylar. Rimiň imperatory Awgust Kesardan ilat ýazuwyn geçirmeli diýen beýik perman geldi. Galileýada hem-de Ýudeýada her bir adam hasaba alynmalydyr. Şäherde ýaşaýamy ýa-da obada, onuň ata-babalary nirede eneden bolupdyrlar, bary ýazylmalydyr. Onsoň Merýem özüniň ozaldan adaglysybolan Ýusup bilen ýazylşmaga Ýudeýadaky Wifleýem şäherine geldi. Emma Wifleýemde olar üçin ýer tapylmady. Soňra olar bir mal ýatagynyň burçunda özlerine pena tapdylar. Şo töwereklerde çopanlar bardy. Olar goýun bakýardylar. Haçan-da gije olaň öňünde Taňryň perişdesi peýda bolanda, oň keramaty töweregi gündizlik ýaly etdi. Bi gije Dawudyň şäherinde siziň ýalkaýjyňyz, Taňrynyň nepes ogly Isa aleýhyssalam dünýä indi. Çopanlar şonda dünýä inen çagany sallançagynda görmäge howlukdylar. Ýalkyjynyň dünýä ineni baradaky hoş habary ilki ýaýradanlaram şolar boldular. Bir hepde geçensoň çagan sünnet etmeli bolanda, oň adyny Isa dakdylar. Bibi Merýem bilen Ýusup ony Iýerusalime Taňryň huzuryna alyp bardylar. Ybadathanada olara ýaşuly goja Simeon duş geldi. Oňa keramatly ruh tä Isany görýänçä ölmezlik wesýet edipdi. Eý, Taňry, muny haýyny Sen Öz sadyk guluňa wesýet edişiň ýaly öz ugruna goýberip bilýäň. Çünki meň gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çaga Taňryň saýlany. Ikiňiziňem bagtyňyz açyk bolsun. Dini dessurlar gutaransoň, olar Iýerusalimden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçan-da Isa on iki ýaşyna ýetende, Ýusup bilen bibi Merýem ony Iýerusalime Passa baýramyna äkitdiler. Ýöne baýramçylykdan soň yzlaryna gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. Isa Iýerusalimde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. Üçünji güni ony ybadathanadan tapdylar. Ol Ýudeýanyň dindar ýaşulularynyň arasynda oturan eken. Beýle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden. Yzymda düşüp gelýändir öýtdük. Gürrüňize goşulýany bagyşlaweriň. Hemmeler oň aklyna, düşünjesine haýran galdylar. Oglum, sen näme üçin beýtdiň? Ýüregimiz ýaryldy. Kakam kimidin seni gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmelidigimi bilmeýärmidiňiz? Isa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akyl-paýhasy bilen, özüniň kemala gelmegi bilen, Hudaýyň we adamlaryň hormatyny gazanmagy bilen tapawutlanýardy. Inspirations Film kinokompaniýasy Lukanyň Injiliniň esasynda döredilen Isa atly filmi siziň dykgatyňyza hödürleýär. Film Alty Garlyýew adyndaky Türkmenfilm kinostudiýasynda türkmen diline geçirildi. Türkmen diline terjime eden hem režissory Hangeldi Agahanow. Türkmen diline ses berenler, Isa Aman Baýramberdiýew,

Ilkinji ruhanylar Anna bilen Kaýafa döwründe Hudaýyň kelamyny Ýan Çölüstanlyk deşdi. Onsoň ol günäleriniň ötülmegini diläp, toba edip, çokunmagy nesihat berip, bütin Iordan ýurduna aýlanyp çykdy. Indiden beýläk günä iş etmekden saklanyň, toba ediň, Hudaý siziň günäňizi geçer. Isaýa pygamberiň Mukaddes Kitabynda ýazylyşy ýaly, Çölüstanlykda bir owaz ýaňlandy, Gudraty güýçli üçin ýol taýýarlaň! Sen bize aýt, Isa diýilýän Senmi? Men sizi suw bilen çokundyrýan. Emma Menden başga has mertebeli biri geler. Men oň çarygynyň bagyny çözmäge-de ýaraman. O sizi keramatly ruh bilen hemem ot bilen çokundyrar. O ýagşyny-ýamany elekden geçiren ýaly saýlar, hemem ynanýanlary töweregine ýygnar.

Mukaddes Ruh kepder sypatda gelip Isaň egnine gondy. Şo wagt asmandan, Sen Meň eziz Perzendim, Meň gowy niýetlem Saňa siňendir diýen owaz eşidildi. Şenbe güni Isa adatdakysy ýaly ybadathana bardy. Oňa Isaýy pygamberiň kitabyny okap ber diýdiler. Taňryň ruhy maňa siňdi. Şoň üçinem oň maňa gedaýlara hormat etmäge, Ýesirleň azatlyga çykjagyny we körleň gözleriniň açyljagyny, hemme ezilenleri azatlyga yglan etmegi, olara Hudaýyň halas etjek gününiň gelenini habar bermegi maňa pata berdi. O gowy zatlar aýdýar. Şu ýazylanlar men okap durkam berjaý boldy. Ýazylanlar berjaý boldy. Bu zatlary diňe ýalkaýjy berjaý edip biler. Siz maňa Hekim, özüň dertden halas et diýen atalar sözüni ýatladarsyňyz. Siz maňa elbetde Kapernaumda bolan zady öz watanyňda-da berjaý et-dä diýersiňiz. Men size aýtsam, öz watanyna hiç bir pygambere pitiwa edilýän däldir. Şeýle sözler bilen Isa özüni olaň ýalkaýjykdygyny, adamlary ýalkamagy Taňry pata berip iberendigini düşündirjek boldy. Ýöne gynansak-da musaýylar ony ýalkaýjy hökmünde kabul etmediler. Olar ony gaýadan taşlamagy karar etdiler. Ýöne Isa ähli märekäň içinden geçip, öz ýoly bilen gidiberdi. Şeýlelik bilen ol Galileýadaky Kapernaum şäherine baryp ýetdi. Es salowmalik. Waleýkim es salam mollum. Gaýyk meni göterermikä Simon? Göterer. Näme ol bizden gitmek ýüregine düwdümi? Bir zat aýt. Bize näme de bolsa bir zat aýt. Bizi öwret. Misal, bärik bakmaly. Bir sapar iki sany adam ybadathana ybadata gelipdi. Birisi dindar adamdy, beýlekisi bolsa salgyt ýygnaýjydy. Dindar adam bir gyra çekilip, Eý, Hudaý, men Saňa minnetdar. Men gysganç däl, birnäçeler ýaly aýalyma biwepalygam edemok. Sebäbi men şu salgyt ýygnaýjy ýaly däl. Hepdede iki gezek agzym mekleýär. Düşewündimiň ondan birini saňa berýän diýip, hawadat etmäge başlady. Salgyt ýygnaýjy bolsa diňe ýüzüni sallap, Eý, Hudaý, men günäkär! Rehmiň gelsin! diýip, döşüni urdy durdy. Men size aýdaýyn, olar ybadathanadan gidenlerine dindar adam däl-de, salgyt ýygnaýjy Hudaýa wepaly bolup çykdy. Çünki kim özüni ulumsy tutsa, ol kiçeldiljekdir. Kim özüni kiçi tutsa, ol ulaldyljakdyr. Meň ýanyma geliň. Sözlemime gulak asyň, kalbyňyz ynjalar. Ynanýan bolsaňyz, Hudaýy gözläň, o ýanyňyzda-ka Oňa tagzym ediň. Näletkerde goý, pälinden gaýtsyn, kanuny bozýan erbet niýetinden dänsin hem Taňra tagzym etsin. Çünki ol ähli günäleri geçýändir. Onsoň siziň kalbyňyz rahatlanar hem salamatlykda ýaşarsyňyz. Gelýär! Ynha ol! Seret! Isa! Isa! Ýalbarýan, meň gyzymy halas et! Oňa rehmiň insin! O ýaňy on iki ýaşady, indem ynha ölüp barýar! Kömek et! Ýalbarýan, kömek et! Ýair, gulak as, gyzyň öldi! Ýalbaranyň peýdasy ýok! Mugallym azar berme! Gorkma sen ýöne ynan, o ýene-de direler. Aglamaň. Bu gyz ölmändir, diňe uklapdyr.

Muny naharlaň. Onnoňam bu ýerde näme bolanyny hiç kime aýtmaň. Diwanalary siz bagtly. Çünki bütin dünýä siziňki. Açlar siz bagtly çünki garnyňyz doýrarsyňyz. Aglaýanlar siz bagtly çünki siz gülersiňiz. Sizi ýigrenseler, näletleseler özüňizi bagtly hasap ediň. Hemmesi ynsan ogul sebäpbildir. Egerde şeýle bolsa gaýtam siz şoňa şatlanyň. Asmanda siziň sylagyňyz uly bor. Çünki pygamberler bilenem atalar şeýdipdirler. Men şony bilmek isleýän. Seň pikiriňçe näme ol? Isa Mätimi? Şo takwa adam Isany öýüne nahara çagyrdy. Isa-da oň öýüne gelip, gojaýynyň ýanynda oturdy. Hany çagalar baryň, eşitdäňizmi? Baryň oýnaň. Baryň, baryň. Olar baran ýerinde ýakymsyzlyk edýärler. Şeýlemi? Ol aýal bu ýerde näme işleýär? Näme bilemok.

Eger bi hakykatdan-da pygamber bolsa özüne el degirýän aýalyň nähili aýaldygyny bilerdi. Bu aýalyň ähli aýyplaryny bilerdi. Men muň kimdigini bilýän, Simeon. Häzir bolsa maňa gulak as. Iki sany adam birine bergili bolupdyr. Biri bäş ýüz dinary, beýlekisi bolsa elli. Ýöne bergilerini üzüp bilmändirler. Algyly ikisiniň hem bergisini geçipdir. Şolaň haýsy ony has gowy görer? Meň pikirimçe, haýsysynyň köp bergisi geçilen bolsa. Dogry aýdýaň. Görýämiň şuny? Men seň öýüňe geldim. Sen weli aýagymy ýuwmaga-da suw bermediň. Bu aýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilenem süpürdi. Sen başda meni öpmediň. Ine görýärmiň, baýal bolsa meň aýaklarymy öpüp otyr. Elime çalmak üçin maňa ýag bermediň. Baýal bol meň aýaklarymy müşk çalyp owkalady. Men şeýle diýen. Oň görkezen belent söýgüsi ähli günäleriniň geçilendigini tassyklaýar. Kimiň günäsi az geçilse, oň söýgüsem azdyr. Seň günäleň geçildi. Anam seni halas etdi.

Irod patyşanyň öz inisiniň aýalyna öýlenenini ýazgarany üçin, patyşa Ýoan Çokundyryjyny zyndana taşlapdy. Näme? Biz Naýyn şäheriniň derwezesine ýetemizde, gölegçiler geçip barýan eken. Jaýlama galyp barýanlary bir dul aýalyň ýeke ogly eken. Isa ony görüp, rehim indi-de, Tabyda elini degrip, Ýaş ýigit, men saňa ýüzlenýän, tur! diýdi. Onsoň ölen ýigit janlandy. Şeýdip, Isa ony enesine gowşurdy. Sen ondan, Sora, biziň hemmämiziň garaşýanymyz senmidi? Ýa-da başga bir dünýä inmelimidi?

Halypamy? Bizi Ýohan soraň diýip iberdi. Siz biziň şo garaşýanymyzmy? Ýa başga bir dünýä inmelimi? Bardaňy gören eşdenden gürrüň ber. Körler görýärler, maýyplar ýörýärler. Maňa sygynýanyň hemmesi bagtly. Haýyş edýän, meni galdyrsana. Meni egniňe mündür. Gel mün. Indi görýäňmi? Indi men Isany görýän. Bir daýhan ekin ekmäge meýdana çykýar. Oň taşlan tohumlarynyň birnäçesi ýoluň üstüne çyýar, ony basalýarlar, guşlar çokaýar. Birnäçe tohum daşyň üstüne düşýär. Olar gögerýär, ýöne suw ýetmän gurýar. Tohumlaryň käbirleri gara tikeniň üstüne düşýär. Gögerende olaram tiken mowup guradýar. Emma bereketli topraga düşenleri ösýär. Gowy hasyl berýä. Käbir başlar ýüz däneden getirýä. Halypam, näme üçin sen hemişe mysal getirip gürrüň berýäň? Size älemiň syrlaryna düşünmek Hudaý tarapyn berlipdir. Başgalaryň aňyna ol mysallar üsti bilen ýetýär. Diýmek, olar seretseler-de görmeýärler, eşitseler-de düşünmeýärler. Ine şo mysalyň manysy. Bir däne Taňryň kelamy. Ýoluň üstüne düşen däneler olar şol eşidýänler. Emma şeýtan ynanmasynlar hem halas bolmasynlar diýip Hudaýyň kelamyny olaň kalbyndan alyp gidýär. Daşyň üstüne düşen tohumlar bolsa kelamy eşidýändir hem ony kabul edýändir. Ýöne olaryň köki ýokdur. Olaryň ynamy uzak bolmaýar. Wagty gelende olar azýarlar hem gaçyp galýarlar. Gara tikeniň üstüne düşen däneler, olar şa eşidýändir, ýöne olary şu durmuşyň aladalary basýar. Olaram hasyl bermeýär. Bereketli topraga düşenler, Taňryň kelamyny eşidýänler hem-de ony öz kalbynda saklaýanlar. Olar çydamly durup hasyl berýärler. Hiç bir adam şem ýakyp ony batyrmaz, ýa-da ony gizlemez, Içerik girýänler yşygy görer ýaly, hemişe şemdanda oturdar. Çünki aýan bolmajak hiç bir gizlin syr ýokdur, hem-de mälim bolmajak hiç bir pynhan zat ýokdur. Şonuň üçin hem üns berip gulak asyň. Kimiň ruhy baý bolsa, ol ýene-de artar. Kimde bolmasa, oň özünde bardyr öýdüp berenem elinden gider. Mugallym, ejeň bilen doganlyň saňa köçede garaşyp durlar. Görüşmek isleýärler. Meň ejem hem doganym Taňryň kelamyny eşidýänler hem sygynýanlardyr. Bir gezek Isa ýaranlary bilen gaýykda ýüzüp barýarka, olara, Geliň, kölüň beýleki kenaryna geçeliň diýýär. Şonda ýüzüp barýarkalar, Isa uklapdyr.

Onsoň olar Galileýaň garşysynda ýerleşen gadarinleň ýurduna gelip düşdüler. Isa, gudraty güýçli Taňryň Perzendi, menden näme isleýäň? Haýyş edýän, meni horlama! Seň adyň näme? Legion. Saňa ýalbarýas, bizi deňze gark etme. Bizi şo taýdaky doňuzlaň arasyna iber.

Gidiň şu ýerden. Sen jadygöý. Ýok bol şu ýerden. Hemmäňiz ýok boluň. Ýok boluň. Ýok boluň. Sen nirä gitseň men hem seň bilen giderin. Seň bilen gitmäge rugsat et. Bar öňüde. Hudaýyň göz görkezenini gürrüň ber. Halk meni kim hasap edýär? Saňa ýan şokundyryjy diýýärler. Saňa Iliýaň özi diýýänem bar. Üçünjiler seni täzeden direlip dünýä inen gadymy pygamber hasap edýäler. Siziň özüňiz meni kimdir öýdýäňiz? Sen Isanyň özi. Sen Taňrynyň nepes oglusyň. Siz bu barada sesiňizi çykarmaň. Hudaýyň perzendi horluk görer hem-de inkär ediler. Ony öldürler. Emma üç günden soň ol täzeden direler. Soňra Isa öz ýany bilen Ýohanny, Ýakuby hem Pýotry alyp, ybadat etmek üçin daga çykdy. Ol ybadat edip durka oň ýüz keşbi üýtgedi. Geýimleri ap-ak bolup nur saçyp başlady. Birdenem, pygamberler Musa bilen Ylýas peýda bolup, Isaň ýakyn wagtda öljegini hem-de Iýerusalimde nämelerň boljakdygy barada gürrüň berdiler. Taňrynyň buýrugyny berjaý eder. Sen Iýerusalimde ölersiň. Dagdan düşüp gelýärkäler Pýotr Isa ýüzlendi. Mollum. Biziň hemmämiziň şu ýerde bolanymyz gaty gowy. Biz üç sany çatmadyka. Biri seň üçin. Şo wagt bir bölek bulut peýda boldy hem-de olaň üstünden nur saçyşdy. Haçanda asmandan inen uwaz bulutlar böwsüp, Şu meň eziz perzendimdir, näme diýse gulak asyň diýende, şägirtler ör-gökden geldiler. Mugallym! Mugallym! Ýalbarýan ogluma kömek et! Haýyşt edýän, oňa kömek et! O meň ýalňyz oglum ahyry. Seň şägirtleňden oňa kömek ediň diýip ýalbardym. Ýöne olar kömek edip bilmediler. Ahlaksyz azgyn nesiller! Men näçe wagtlap siziň araňyzda bolup çydap gezerin. Hany getir ogluňy.

Ýanyň öz şägirtlerine öwredişi ýaly, bize-de ybadat etmegi öwret. Ybadatda şeýdip ýertmez. Eý, Gudratygüýçli Atamyz, bütin älemiň Hökümdary! Seň adyňa keramat! Seň bizi halas etjek günüňe garaşýas. Seň asmandaky erk-islegiň ýeriň ýüzüne-de ýaýrasyn! biziň gündelik yrsgymyzy her gün ýetirip dur hem-de biziň günälerimizi bagyşla. Bizem özümize bergileri bagyşlaýas. Azdyrma, azana-da duçar etme. Şonda günä işler etmäge size meýil dörär. Ýöne azgynlyga ýüz urýanyň dat gününe. Goňşyň aljak çagany azdyrýanyny göreniňden gowsaň boýnuny degirmeniň aşyna atyp, düýpsüz derýa taşlan gowudyr. Taňryň tapal durmuşy nämä meňzeýär? Ine ol şeýle. Adam daryň dänesini alyp meýdanda ekýär. Däne gögerip daragt ýaly ulalýar. Oň şahalaryny guşlar höwürtgelýär. Men düşünemok, o nämäň gürrüňini edýär? Sen näme üçin salgyt ýygnaýanlar, hemem şoňa meňzeş zibiller bilen iýip-içýäň? Sag adamlar tebebe mätäç däl. Diňe näsaglar mätäçdir. Men diri takwa adamlary toba etmäge çagyramok. Meni azaşanlar ýola saljak bolýar. Size Taňryň sapaly durmuşy barada gürrüň, o ýerde näme bar? Gorkmaň ýaşösürümler! Çünki Hudaý size sapaly durmuşy merhemet etdi. Goş-golamyňy satyň-da, puluny gedaýlara paýlaň. Özüňize bir torba ediniň. Şeýdip, asmanda özüňize ebedi tükenmeýän hazyna gazanarsyňyz. O torba ogra molaýlaşmaz, ony güýe diýmez. Ondan hazynaňyz nirede bolsa, ýüregiňizem şo ýerde bolar. Sen zenan öz keseliňden gutulýarsyň. Serediň, görüň, bu gutuldy! Gudrat! Gudrat! Şö-şö-şöhrat!

Ine şu pahyryň şeýtan on sekiz ýyllap bilini büküp goýupdyr. Näme muny keselinden şenbe güni halas etmelidämi?

Gözüň açyldy. Seň ynamyň seň gözüň açdy. Men görýän. Men ýagty jahany görýän. Men görýän. Şeýlelik bilen Isa Iýerusalime ugrady. O nirä barsa ýolunda uly märeke garşy alýardy. Adamlar ondan halas bolmagyň ýoluny salgy bermegi, sapaly durmuş barada köpräk gürrüň bermegini soraýardylar.

Pilot güýçli. Ony garşy alýan halk Isany eýýäm öz halypasy hem-de hökümdary hökmünde kabul edýärdi. Ýerihonda bir salgyt ýygnaýjy bardy. Oň ady Zakkeýdi. O salgyt ýygnaýjy, Düş tizräk, Zakkeý! Şu gün men seň öýüňe barmakçy. Meň öýüme? Kim oň öýüne gitmek isleýär?

Eger-de kimdir biriniň göwnüne degen bolsam, men oňa dört esse köp tölärin. Hiç ynanar ýaly däl. Salgyt ýolagçy ýygnan salgytlaryny yzyna paýlap ýörenine asla ynanamok. Ol görlen zat däl. Gün şöýe Taňryň nazary düşdi. Çünki bide Ybraýymyň neslinden. Ýalkaýjy azaşanlary ýola salmaga geldi. Gulak asyň! Biz Iýerusalime gideris. Şo ýerde Taňryň Perzendi baradaky welilik bilen aýdylan sözler berjaý bolar. O butparazlaryň eline berler. Oň üstünden gülerler. Masgaralaryna we biabraý ederler. Ony ýenjerler hem öldürerler. Emma üçülenji güni O direler. Ynsanyň günälerini ýuwmak üçin öldüriljegini bilýänem bolsa, Isa Iýerusalime tarap ýola düşdi. Ýolda oň baran ýerinde ony adamlar garşy alýardylar. Hemme ýerde oň gelmegine begenýärdiler. Oňa özleriniň Hökümdary diýýärdiler. Oglum, öz şägirtleriňe tabşyr, goý olar seslerini kessinler. Eger-de olar seslerini kesseler, olaň deregine daşlaram gygyryp başlar. Aýagyň açyk bolsun, saňa hormat, janyň sag bolsun! Ejir çekip başlamakam siziň bile Pasha naharyny iýesim geldi. Men size aýdaýyn. Soňra men oňa Taňryň sapar durmuşy berjaý bolýança elim degrip bilmen. Bize üzümiň miwesini merhemet eden, eý, Taňrym! Biz Saňa minnetdardyrys. Alyň hemmesini özüňiz paýlaşyň. Men size aýdaýyn, tä bagtly durmuşa ýetýänçäk üzümiň suwundan dadyp bilmen. Bize iýjek çöregimizi bagyşlan. Gudratygüýçli Hudaý, biz Saňa minnetdardyrys. Biz Siz sebäpli haýynlyk bile satylýan meň bedenim. Şu haýynlyk amala aşyrylanda meni ýatlarsyňyz. Şu käsedäki täze öwüt siňen meň ganym. Ol siziň üçin döküler. Ine-de maňa dönüklik edýäniň eli ýanymda, şu supraň başynda. Näme-de bolsa ynsan ol Hudaýyň buýran ýoly bile barýar. Ýöne şoňa dönüklik edýäniň dat gününe. Bolup bilmez. Bu bolup bilmez. Bu boljak zat däl. Dönüň adyny aýt, hökümdar! Şoň bilen bir wagtda Isadan dynmagyň kül-külüne düşen ruhany ýaşulular ýygnandylar. Şol aralykda Şeýtan Isaň on iki ýaranlarynyň biri Ýuda Iskariotyň kalbyna sümüldi. Özüňizi azdyrtmajak bolsaňyz ybadat ediň. Ýuda Iskariýot Isany bary-ýogy otuz sany kümüş teňňä satdy.

Eý atam! Eger-de sen bu azaby meň duşumdan geçirmegi merhemet etsediň. Ýöne ol meň ygtyýarymda däl. Näme etseň öz erkiňde. Şo pursatda Isaň ruhuny götermek üçin asmandan bir perişde indi. Isa gara dere batypdy. Oň derleri ullakan gan damjalary ýaly ýere damýardy.

Näme uklap ýatyrsyňyz? Turuň! Hiç kim sizi azdyrmaz ýaly abat edildi.

Lisa, biz ony pyçaklalymy? Ony häziriň özünde tussag ediň. Şide ýeterlikdir. Gudrat. Garakçy tutmaga gelen ýaly eliňiz gylyçly men äkitmä geldiňizmi? Men her gün siz bile ybadathanada bolýadym, şonda maňa el galdyraňzokdyňyz. Indi siziň günüňiz geldi. Gara güýçler höküm sürýär. Tutluk ediň. Esewan boluň. Esgerler ony köşge alyp girdiler. Onsoň oň üstünden gülmäge hem-de masgaralamaga başladylar. Ynha hökümdaryň lybasyny. Hany eleň hökümdarlygy? Görkez hökümdaryň lybasyny. Sen hany aýt, bize näme garaşýar? Bizi halas edermisiňiz, gudratly güýçli? Bizi halas edermisiňiz? Ine, şu-da Isaň ýanyndady. Men ony asla görmesem näme? Men bile duranlaryny gördüm-ä. Indi seni kim urdy, hä? Pygamber bolsaň bil-de, indi seni kim urar? Saklanyň! Duruň diýýän men size! Ony geňeşeltiň! Tur! Ruhanylaryň ýolbaşçylary Isadan sorag etmek üçin geňeşe ýygnandylar. Bize aýt, sen şo Isa Mäti diýilýänmi? Men aýtsam, siz maňa ynanmarsyňyz. Men sizden sorasamda siz maňa jogap bermersiňiz. Ýöne indiden beýläk Taňryň perzendi Gudratygüýçli Hudaýyň sag tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň perzendi-dä? Hawa, men şol. Beý diýmäge kim oňa ygtyýar berdi? Günäkär. Oň näme diýenini biziň hemmämiz eşitdik. Biz ony Pilatyň ýanyna äkideris. Dogry, oňa jeza bermeli. Şeýlelik bilen Isany Rim hökümdarlarynyň iň zalymy, müňlerçe adamyň haça çüýlenmeginiň sebäpkäri bolan Pontiý Pilatyň ýanyna alyp geldiler. Ýeri beýle iri gelip, siz menden näme isleýäňiz? Biz seň ýanyňa adamlarymyzy azyrýan alyp geldik. O bazarda ybadathanadan gozgalaňa çagyrdy. Oňa näme jeza bermeli? Tussag etmeli. Oňa jeza bermek üçin men delil göremok, delil ýok. Ony ýazgarýanymyň sebäbi, ol hemmelere salgyt tölemäň diýip wagyz edýär. Hemem ol özüne men hökümdardyryn diýýär. Hökümdar? Sen Iudeýanyň hökümdary? Özüň şeý diýdiň. Ol wagzyny Galileýada başlady. Ynha, inem şu ýere geldi. Galileýada? Näme ol galileýalymy? Beýle bolsa.

Hawa, sen özüňe kimdirin diýdiň? Onnoňam ol seň şägirtler diýäliň kimler? Adamlar gudrat görkezýämişiň diýälerdi. Hany, maňa-da bir gudrat görkez! Eý, hökümdarym, ol hemmeleň başyny aýlaýar, azdyrýar. Ol özüne, Men hökümdardyrynýar. Hökümdar şümi? Siziň alyhezretligiňiz! Oňa jeza bermeli. Ony Pilatyň ýanyna eltiň. Ol şoň soraýan ýeri. Ýöne ol ölüm jezasyny berer ýaly hiç bir etmiş etmändir. Men buýurýan, ony mazalyja ýenjip, kowup goýbermeli. Sen baýramçylyk mynasybetli bir adamy tussaglykdan boşatmaly. Sen Barabany azat et. Baraban. Muňa bolsa jeza ber. Baraban azat et. Muny haça çüýle. Muny haça çüýle. Haça çüýle. Ten, ten, ony ýenjek. Atmaly.

Märeke bolsa Isany haça çüýlemegi talap edýän gazaply galmagalyny dowam edýärdi. Onsoň Pilat Barabbany azat etdi. Şo perman bilenem Isany haça çüýlemegi buýurdy.

Atam olaň günäsini geçir. Näme edýänlerini özlerem bilenok. Ol özgeleri halas edýärdi. Hany indi ol özüni halas etsin-dä? Sen halasgär bolsaň, özüň halas et. Hany düş-dä şo haçdan. Hany sen öz gudratlaň birini görkez. Isaň baş ujunda Ýudeýanyň hökümdary diýen ýazgyny kakyp goýdular.

Eger-de sen Hudaýyň ogly bolsaň, onda sen özüňem, bizem. halas et! Sen Hudaýdan gorkmaýamyň? Ol hem edil seňki ýaly jeza hüküm edilipdir. Emma oň hiç kime eden ýamanlygy ýok. Isa sen öz sapaly mekanyňa baraňda meni ýatlagyn. Saňa söz berýän. Sen şu gün meň bilen jennete bararsyň. Günortanlardy. Birden-de Günüň öňki barlap bütin Ýeriň ýüzüne tümlük aralaşdy hem bu ýagdaýy üç sagatlap dowam etdi. Iýerusalimiň ybadathanasynyň köpüsi orta arasyndan möwsüldi. Ata! Men öz ruhumy saňa tabşyrýan. Ýüzbaşy bu bolýan işleri görensoň Hudaýa tagzym edip şeýle diýdi. Eý, Hudaý, günäm et! Bi keramatly adam eken. Ýaşulular geňeşiniň agzasy, rehimli hem hakykatçyl, Isa garşy dil duşuga gatnaşmadyk Ýusup atly biri Isaň jesedini şenbe gününe çenli jaýlamaga Pilatdan rugsat aldy.

Günämiz öt. Biz Gudraty Güýçliň jesedini ugradýarys. Ugradyberiň, ýöne tizräk. Ýörüň, eýýäm şenbe güni ýetip gelýär.

Şenbäň ertesi güni irden aýallar özleriniň taýýarlan hoşboý ysly melhemlerini alyp Öwülýä geldiler. Olar guburyň agzynda goýlan daşyň ýerinden süýşürilenini gördüler. Barsalar,

O bu ýerde ýok, ol direldi. Ol heniz Galileýadaka size aýdan zatlary ýadyňyzdamy? Hudaýyň nepes ogly jenaýatçylaryň eline düşmelidir hem-de haja çüýlenmelidir. Üçünji güni bolsa täzeden direlmelidir diýipdi. Eý, toba! Guburynyň agzyndaky daş süýşürilipdir. Onsoň baryp görsek, Gudraty Güýçliň jesedi ýok eken. Näme, Isaň jesedi ýok eken? Soňra bolsa gün ýaly ýalpyldap. Iki sany perişde peýda boldy-da, siz näme, jan-dini ölüleň arasyndan gözleýäňiz diýdiler. Bu hakykat. Bize ynanaýyň, bu hakykat. Guburyň içi boşdy. O ýerde Gudratygüýçliň jesedi ýokdy. Pýotr, sen gidänem-aý. Gudraty güýçli Isa iki sany şägirdine göründi. Olar bolsa tolgunyşyp, beýleki şägirtleriň ýanyna gaýdyp geldiler. Gudraty güýçli hakykatdan-da direlipdir. Ol Simona hemmeleri aýt diýipdir. Ol biziň bilen ýoldan barýarka. Ony tanymadyk. Çöregi döwen wagtynda weli, biz ony tanadyk. Emausda? Ol o ýerde näme işleýärkä? Salam adamlar. Siz näme geň görýäňiz? Onnoňam näme üçin şeýle pikirler kalbyňyza ornaşýar? Men ellem-aýaklama syn ediň. Maňa eliňizi degirip görüň, şonda meň Isadygyma ynanarsyňyz. Çünki ruhda et bile süňk bolmaýar. Siz Meni görýäňiz ahyry. Meň aýdanlarymyň hemmesi berjaý boldy. Men siziň araňyzda bolamda, Musa pygamberiň kanunlaryny hem-de köneligiň aýdanlaryny men hakda. Onsoň ýalkaýjy heläk bolar hem üçünji gün ýene-de direler. Hem-de Oň wagyz-nesihatlarynyň hormatyna Iýerusalimden başlap hemme halklar toba ederler we olaryň günäleri geçiler diýip ýazylanlar berjaý boldy.

Hudaý size garaşyk etsin. Maňa ýeriň we gögüň hökümdarlygy berdi. Indi bolsa baryň ähli halklary Atamyzyň, Oglunyň hem-de keramatly Ruhuň hatyrasyna çokundyryň. Olara Meň wesýetlemiň baryny berjaý etmegi öwrediň. Ine, Men indi ahyrete çenli hemişe siziň bilen. Amin. Mukaddes Ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň Halasgäri bolmak üçin geler diýip aýdýar. Isa aleýhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan-da pygamberler tarapyndan welillik edilen şahsyýetdigine şaýatlyk edýär. Işaýa pygamber şeýle welillik edipdi, Ine, bir gyz göwreli bolup, bir ogul dogurar. Birnäçe asyrlar geçensoň, Isanyň dogulmagy bilen bu welillik berjaý edildi. Mukaddes Ýazgylar bu doguljak mukaddes şahsyýet Hudaýyň Ogly diýip atlandyrylar diýip yglan etdi. Bu Isanyň fiziki manyda däl-de, ruhy manyda Hudaýyň Ogly diýlip atlandyryjakdygyny aňladýar. Biz Isa aleýhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň baky şalygynda ýer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmünde hödürläp, soňra ölümi ýeňip, täzeden direldi. Isa, Janymy menden hiç kim almaýa. Özüm pida edýärin diýip aýtdy. Isa aleýhissalamyň durmuşy diňe bir pygamberleriň ýazgylaryny berjaý etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes Sözüniň hakykylygyny tassyklady. Rebbiň sözi sapdyr. Rebbim, Seniň sözüň ebedidir! diýip pygamberler yglan etdi. Isanyň özi şeýle diýdi, Gök hem ýer geçer, ýöne Meniň sözlerim asla geçmez. Isa aleýhissalam bize bolelin durmuş bermek üçin geldi. Adam Erem bagynda Hudaýdan boýun gaçyranda, ol öz ýoluna eýermegi saýlady we onuň bu hereketleri ony Ýaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes Ýazgylar, Bar günä etdi we günäniň muzdy ölümdir diýip yglan edýär. Bu, ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý, Ybraýymyň oglunyň ölümine derek goçuň gurban edilmegini hödürleýşi ýaly, biziň ýerimize ölmegi üçin Isa Mesihi iberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden direlmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Indi, Isanyň yzyna erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman, eýsem, olar Hudaýyň baky höküminden halas edildiler. Olar, Jennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk ynanýarlar. Şu gün hem, Isa aleýhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ermekligi aňlatman, eýsem, Ine, Men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýýän Isa ynanyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa ýüzlenmegi, Isa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip bileri ýaly oňa bil baglamagy aňladýar. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary başdan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ynam arkaly, merhemet bilen, öz erkimiz esasynda kabul edýäris. Adamlar Isa Mesihiň yzyna ermäge taýýar bolanlarynda, Oňa ýönekeý dileg arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýýäm Isa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim Isa! Men Saňa mätäç. Meniň günälerim üçin haçda janyň gurban edeniňe men minnetdar. Men öz günälerimi boýun alýan we toba edýän. Men öz durmuşymyň gapysyny açyp, Seni öz Halasgärim we Rebbim hökmünde kabul edýärin. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde, men Seniň yzyňa eriji bolaýyn. Amin. Isa Mesih Öz yzyna erýänler barada şeýle diýdi, Meniň goýunlarym sesime gulak asýar. Men hem olary tanaýaryn. Olar Meniň yzyma düşýärler. Isanyň wada beren bol iliň durmuşyny başdan geçirmek üçin Onuň yzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga-dileg arkaly gepleşýärler. Onuň Sözüni okaýarlar ýa-da diňleýärler. Olar beýlekilere-de Hudaý barada gürrüň berip, Ony söýüp yzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde-gökde Maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen bolaryn. Omyn.